Esafari ya William Ruto gocha Gusii egochia koba bono Sunday eye egocha. Mwanche omorigereria one Gusii igaa. Esafari ya William Ruto gocha Gusii yabeire iko gosukigwa omotwe kera rituko. Egoikera riria yaisire goika ang'e yasukigwa omotwe. Esababu entang'ani ase abare gosukirwa omotwe, nase eng'encho ya matiang'i. Matiang'i ekero aise Gusii igaa asarete egeroundi pi kia William Ruto. Enchera abanto bamoganyerete nekeire na abanto baye ba opposition, enchera bachete Ikusi stadium, enchera abanto bare gokwana igoro ya matiang'isi ko igaa, nyaye konyarekana William Ruto ache two weeks after, nyaye konyarekana. Naende gokorigereria kiagera matiang'i agocha Gusii igaa, abanto batumetwe etown literally goita abanto ng'a mbabase kogenda erari ya matiang'i. Abagusii abanyene bakagechigwa sana, bagateba onye nabo iga, matiang'i mpaka enkori. Ekanyarekana ng'a abanto bamatiangie abashabiki mpaka ase egusii etaoni, aminyokie amaguns charia aria chiguns echi chiaretetwe ororo etaoni, chigende pi, ekero amatiang'i agoika anyore ng'a mana taregete. Naende ekemanyererio pi bakamiokigwa, ekanyarekana ng'a mpaka bono amatiang'i ekero agocha konya esegi eye are, amatiang'i aya agachaka mana gohutubia abanto buya kabisa. Abanto bagaichorwa estadium, chitereses mpaka egetii, korokio ng'a amatiang'i nabwate chinguru chinene mono. Intwe tokobatebi ng'a. Ebi mbiare koala William Ruto ache iga agusira ase igo, mpaka are konya egeround kerakora ki? Kerapoa. Buna bono etimu matiang'i ase nere gose igaa, yatagoranete Ruto pi! Abanto bono buna bono Gachagua, aimoigete agakora na simbarati pi makora, akabwata baria bande agasamununi pi agakora. Ekanyarekana ng'a abanto ba babwenerete gochia ko welcome William Ruto gose iga iga. Gachagua abakoranete pi. Bono goika bare kobwena kwansa, banyore chinguru, banyore akarieta, Ruto kagocha, at least enyorekane nabo enyorekane ng'a nabo bakonyora ribaga nonya na ogokwana bakwane abanto bashangirie. Igo nchiarenge rahisi ase William Ruto gocha chingaki chiria. Egento kende, erailway station, tomaete pi ng'a matiang'i babegete na Uhuru Kenyatta ng'a erailway station nigo agotenena ikonge, lakini William Ruto basukire korwa oo. ekanyarekana ng'a ogosukigwa okwo okwagechete abagusi sana, mpaka bono abagusi bakagechwa ogweta-gweta kera omonto aragokwana na egento ekio mpaka egesa, Minto FM, Kiss FM, kera aase. Bono egento kiategereti gioka, William Ruto gocha arorigwe arokigwe aye aye. But bono agaka esabu ateba abagusi mbagechire bono, tiga arakanye kidogo abagusi barakanye ka, ekero amache gocha. Igo bono ororire ng'a oborobori abagusi babwate, bwapoire amanye gokora ki? Amanye gocha. Egento kende Ru- William Ruto agoikera ase opostpone echa- esabari yaye gocha Gusii, nase eng'encho ya infrastructure. Origie ebara ya daraja gokorwa Kisii University, Kisii, Kisii Polytechnic goika, teri ngiya. Ase aria bono iga edaraja igoro aria, esaregete pi, mpaka erarosigwe kwanza at least Ruto kagocha tara bosooku. Ekio naki bagachande goshughulika, buna tokogamba bono iga. Ntoroche ng'a mbachake kobeka chiswe ne chikokoto ororo, ng'a banyeri pi ekeregorio William tokagocha, aete ase agiya epaara erosie buya. Ebi nabio ebinto biga ase ne bono iga bosongo igaa, ko make sure ng'a barosie infrastructure yabo ere ready ko receive William Ruto. Naende gokorigia ebi buya, chiallies chiaye chia William Ruto, echinde chionsi pi buna riria bati Gachagua ase buna nateba, bakoretwe pi. Abande mbarenge around, korende mbaranyore ground buya bakore preparation esaine, erio William Ruto gocha bamokaribishe. Bono onsi mbarache inche ayio narenge, agochaka roche ebira rita akarealize ng'a bado ground ngerache ase inde. Bono goika are kwegwa time, ebange, arigie amashabiki, abanto baakana onye bagoakanwa, bamanye gocha estadium gose bagende ase William Ruto are, bare bachie komokurera. Iga ase obomaene gose ase obweng'e, mpaka. Bare kwebanga bamae koreta William Ruto. Igo bono igo okana bebangire bono ngochi komoreta bare. Bono abagusii baminto, ninki ekeneene William Ruto agocha goikora gusii igaa? Eki naki ntaete mborokie ase evidio eye lakini ntarasuke motu, onye na ritang'ani ogosu ogokora okora chividio chiane igaa Mokua Times. Ira chingaki chiago, subscribe, like and comment, egana ere enchera yokorakonye Mokua Times. Ose also, twachakire egento gekokuga Mokua Times Productions. Onye kobwate amatanga, Onye kobwate enyangi gose moyogo onde bwensi oganetie omonto okaba live abanto bare isiko barora gose ng'a nevidio oyete gose chibicha chiaba recorded gwachikwa igwa baadaye nabo okong'akera esimi enamba yane niyo eraa iga twanyara nokonyana egasi buna eyio. Ntaraborokie ntetang'ani William Ruto ache gokora gusii. Egencho kiao gekong'aa ground mobilization. Keri Ruto aria areseti ng'a gusii pi, abanto bamwangire, abanto bare one term, mpaka are kobanga enchera abanto bagocha ase are, bamotegerere. Egento agatang'ani na gotumia chibesa. Abachumbe baye bono buna oyo nabaruti iga okorokwa Zaire, chibesa are kwanana literally iga kabisa abanto bakogochia straight eribu eribu eribu eribu eribu eribu. Kagoikera etown naro ogwaka eribu eribu abanto ba boda boda chiribu chiribu chiribu chiribu. Eyio nere enchera eyemo yabo okoa abanto ogosemeria ng'a gakoenda ase Ruto chibesa nchigwete ki? Nchikaroo. Ekere bacha ase obonge. bagoika obakuure, ekero baegwa chibesa, ekogera amatuko ande onsi mbari gocha bakora iga, bono bachire. Eye nere enchera eyemo yabo yokoreta ki? Bw'abanto ase William Ruto, gokora ground mobilization. Egento gia kabere, nsi mbaratie kogenda sauti mugirango, kobeka chitenti okorangeria abanto ng'a ne chibasari aye tokora ki? Koenana. Chibesa echi chiare kobanga omokutano oyio bwa mcp, nchara egotumeka komenta abana ang'e emia gose moo konyora chibasari. Lakini korende, ekobwate buna kera omonto are. Ebi nebinto bimo akorete korokana ng'a nomuya are agochia kwana ase abanto bamoshangirie, lakini abagusii mbari baririi korwa kare goteba ng'a egetingenyo ekeng'aini ki'omogusii kiarora obondi giakora ki? Kiagacha. Korende ninki rotagocha gokora gusii igaa? Egento egetang'ani pi, nogopromise. na ko launch chi projects gose iga. Eye ne enchera eyemo okweroseria erieta ng'a na omonto omuya are na egento chikura chia gose iga. Egento ndabateba gose baminto ase more, mwensi pi. William Ruto akorigia chikura eyemo ase eyemo ase eng'encho naroche ng'a Mount Kenya yamwati chikura ang'e goetania enusu echi anyorete yamotigire. Bono goika achonche ore enkenge gusii bogere boruya gusii bogere boruya north eastern coast gekogera chikura. nachiganeti. Bono goika ache gosiana naro ateme ase akonyara, arigie abanto direct akwane mode omonto omotambe, abanto bamoeke chikura. Eke naki eki eki eki naki egento kende ekiamo gekomoreta gosii igaa. Egiya ya kabere na ogokora amatiang'i, aisoika gosii igaa arangire abanto abange kabisa basoke babegete chianga chia UDA, egento ekio chikaba egetang'ani nkeria ng'a abanto bakorwa gosii. Abanto ba risuko ya bosio buna abagera, abaikuyu, abasigisi, nini, abaluhya, abamansai, bare gosapoti matiang'i nigo bagokwa omoyo, batebe ng'a ng'a kai kai kai kai kai, oyo William Ruto Jesu omotiang'e okore iga, ndoche motiang'e tari nguru. Lakini korende, abanto mbamaete ng'a Ruto nabo akore ebinto biaye encheragete iga, lakini enchera eyemo William Ruto aete okonyeka ase ogochaka iga, nogosaria matiang'i rieta. Aroro kane ng'a tari nguru pi, tiambatebi ng'a ase omonto oranyegere William Ruto. gose amorusia oyo pi ekero keria matiang'i. Ase eng'encho ya one simple thing, etrack record. Track record neri ng'a William Ruto okorire ebinto ebinge Kenya igaa, banto mbaye bakora egento agokora. Oteemire sana korwa igoro ebinto, kobeka chibesa gochia, kopromise eke, kolaunch ebi, lakini abakenya bado mbara feel William Ruto's work. Ase eng'encho yaki, obogima bokong'ete pa, ebinto chibesa chikwe ebu chinyinge, chiabe buna eproject chiabu, eproject chiabu. Bono abanto mbaraisanekana William Ruto. Matiang'i ase gocha ase emix, gose arigie amang'ana. Gekogera abaetete rake reko ri'abanto na inche barate naki, kerarenge education agasibia, kerarenge ICT agaturusia, analog atera digital. Igo bono abanto mbamomaete matiang'i ning'o. Egento kiane William Ruto achaka gokora aka abanto abategereri baminto iga, nkeri ng'a aete gocha gokora ki? Ko elevate korosia gose gokoa koa aba abanto baria baye chinguru bagusie iga. Buna bono acha aronche epaara, ki tozi chiacha note, atebe Japhet na omosacha, aende igaa ase emeruka. ase omongwana oyo korokwa ng'a Alfa Miluka, nere aronchie kende ororo, naende amorokie ng'a ng'a ma Alfa Miluka nomuya. Kobaa chinguru, ekorwa riarenge chiribangwana aba baye mbari enguru, biasambire sana. Ntwatware chiba election gose iga nkorora matiang'i abasibeti, basi inwe komenteinie eground igaa, matiang'i mbarang'ea campaign lakini already baerire chinguru. Nonye ase mbarete omonene, taiyo. Bono. yanyarekane ng'a mpaka William Ruto ache baike omonye nabae chinguru, aria tari anto barore naki ebangwana yabo bache besa gose mbwate amagenderero, bategerere. Gitokora pi mpaka arigie chi allies chinde, gakorosia baria baroo mpaka arigie abande. Ase ki? Abaroo mbaramokonye before, bono goika aria abagochi gotegemea buna togosuka motwe. William Ruto naroche ng'a gusii ere two one term bobe pi, two term yakong'ire gusii iga, biabakong'eire. Bono goika arigereria. arangerie abanto abanyia are abare chinguru agochia gokora nabo egasi gochia motwe. Egento ki'omoerio pi, ntomanyete ng'a Shabana ogochia koigwa ebaasi, timanyeti gose mbono agochia komoa lakini nkaete mbono agochia koenana ase ebaasi ya Shabana. Ekero arigia ebijana bia Gusii bicha ang'e nere, onye emoinyorete riria rire ase Gusii ebijana bia Gusii biamoserete. Bo William otagete koba enticed through ebaasi eywo ekere bamwanche. Ekemanyereria pi, Abagusii barabwo mbakoborwa. ekegororo ki ntomaete, more especially vijana, okobae chibesa, obae chibasi lakini otigare koba one term. Togende korora naki ochi koba, ekabamwete ng'a nare stadium nabo arachore egemu ororo, tiga toganye ang'e tore naki amang'ana ochi koba. Mbuya mono sana ase ogontegerera ase okondigereria, tiga tokonywa gokonyana ase mokobua times ng'a kera esimi anytime onye kobwate maoni ande onsi tonyare goshare. Nsemi onye mokonyara, ng'a kera esimi onye okonyara. Mbuya mono sana.